اے بھی بر ماشاءاللہ ڈو گڈیاں ہی وینیاں پئی ہیں ایک گڈی او بھی پیر ہو رہی ہاتھ تیڑی خیر خلیفہ پیر ہو رنگ ملدے پین تے باقی ماشاءاللہ ویندے پین اللہ پاک انہاں نو خیر خریت لے ونجے توڑ اللہ دے حکم نال خیریت نال ونجن تے خیریت نال آون اے ولاگ بھی ماشاءاللہ اتھاں اینڈ کریندے پئے ہاں ہر چیز تہاڈے بھرا کول خالی ہو گئی ہے تے باقی رہ گیا تہاڈا بھرا پیچھا آپ کلا

اج اتھاں ماشاءاللہ سارا سامان لوڈ ہوسی گاڈی دے تے تساں نال جیویں جڑے رہسو تاں اوویں ڈکھیسوں رہندے اپنے پیارے پیارے ماحول قلندری قافلے دے قلندری ملنگاں دے رول جو وی ہوسن اے اج سارا کچھ اتھوں لہا کیتا ویسی جھنڈے سامنے جھنڈے لگے ہوئے ہن اتے علم لگے ہوئے ہن اے سب لہا کے تے کلوز کر کے رکھ ڈیتا ویسی گاڈی آسی گاڈی دے وچ لوڈ کیتا ویسی ڈنگر ہن جانور ہن ماشاءاللہ ڈیسر دے سارا کجھ اوندے اچ لوڈ کر کے۔ بلا اے پہنچ ویسی سخی شہباز قلندر کرے پرواز دنیا دے راز قلندر کیا بات اے واہ ملنگ واہ تے باقی اے اتھاں واسطے اگاں واسطے ہن تیاری ہوندی پئی اے اتھوں قافلہ ختم تے انشاءاللہ تعالی توڑ ونج پہنچن شہباز قلندر ٹھیک اے سنگت راسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کرے سو کے متن غلطی تھی ونجے۔ ویلکم بیک سنگت ماشاءاللہ اج لیٹ تاں زیادہ تھی گئے سے ڈو بجدی پئی اے ٹائم ڈو دا تھی گئے۔ تے اساں ولاگ ماشاءاللہ اج بڑا لیٹ شروع کیتے سے لیکن چلو کوئی گال نی کر کیتے سے شروع اج دا ماشاءاللہ خوبصورت جے ولاگ اساں اپ دے کھوکھے توں کریندے پئے خوبصورت جے پیارا جیاں اور زندگی باخیر السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سے ساڈے یار دوست احباب سب تندرست ہوسن فٹ فاٹ ہوسن تہاڈا سپیشل پرسن بھرا اپنا سلیم کھوکھے والا انہیں طرف تک سلام تھی گیا ڈھیر سارا دل دیاں گہرائیاں نال آج دا مزیدار ولاگ ہے آج دا خوبصورت جا کلچر ہو سی تے پیارے پیارے انجوائمنٹ ہو سن سریکی دے سریکی سریکی نظارے آن دے تے باقی جلد جلدی تو ساڑا یوٹیوب چینل پاک ویلے لائف سریکی آواز سلیم کو کیلا سپیشل پرسن کو مریسو لائک سسکرائب فالو شیئر کرے سو اور بیلیکن گھنٹی بھی پریس کر گئن سو پیارا جیاں کمنٹ کر گئے بھی ڈاس چھوڑا کرو ولاگ تکوں کیسے لگدن اوکے تے باقی فیس بک پیج تے ویڈیو پہنچ جی پے تو کوئی فالو کرو مارتا منڈو میں تم دسے نا دو بج کے ساڑھے دو بجے لاری ویندی پے دو بجے لاری اکثر چلیے ویندی دو بجے فل رائٹ ٹائم دو بجے اوکے تے باقی خوبصورت جے ولاگ ہو سی آج دا انجوائمنٹ ہو سن کلندری قافلے ہو سن دھماکے دار انٹریاں ہو سن تے خوبصورت جہاں کلچر ہو سی پیارا جہاں اوکے تے باقی جی میں کہ تمہیں پتہ ہے پہلے بھی لاگن وے سارے تساں ڈٹھن جھنڈے ہونین اتھے علم ہونین سارا کجھ اتھوں لیٹنگ شیٹنگ ہر شے لہا گھیدی ہے او پانی بھریندے پین برتن شرتن اندر واش تھیندے پین ملنگاں دا قافلہ اندر عروج تے ڈیدے پے وینا اندر تیاریاں جمپنگ شمپنگ دین ٹیڈ کر کے تیاریاں تھینیاں پئین لاری گاؤں والی ساڈی او لینو پار ویندی پئی ہے ماشاءاللہ تے باقی تساں اپنی سپورٹ کرے سو نال نال محبتاں ونڈے سو چائے پیندے ودا او ساتھ بسم اللہ نہیں تے انکل ہوری ساڈی چائے گھیدی ہے نا تے اساں پیسو چائے گرم گرم تے باقی

تے پچھوں قافلہ تیار ہوندا پیا ہے سامان لوڈم لوڈنگ ہوندی پئی ہے خوبصورت جے اور پیارا جے تن دکھینے انجوائے کروینے ٹرک جڑا تن دکھائے لوڈ ہوندا پیا ہے ماشاءاللہ کلندر دا قافلہ حسینی لال کلندر ٹھیک ہے سنگت اذان وی آندی پئی ہے ماشاءاللہ اے چیک کرو اے ماشاءاللہ ویور بڑی دیر تک لوڈ تھی سی تڑی کیا انداز ہے تقریبا میرے انداز ہے جی رات دے نو ڈا یارہ وجہ لے سی ٹرک لوڈ تھی ہے کیونکہ سامان جانور ہر چیز بہت زیادہ ہے تے گڑیاں شڑیاں قافلے دی ہر چیزاں نال پھبیاں ہوئی ہیں ماشاءاللہ رونکاں برحال ہیں تے او سامنے چیک کرو اے سائیڈ تے عوام کھڑی ہے تھے پہلے لکڑ لوڈ ہوندی پہ لکڑ دو بعد سلن لوڈ ہو سن سلن دو بعد ہی میں کافی سامان لوڈ ہو سی اے ماشاءاللہ قافلے دے جڑے بندے نا او نال ہیں تے اے سائیڈ تے بس سارے اندر بیٹھن تے ماشاءاللہ چیک کرو اے سائیڈ تو سورج بھی تھوڑا غروب ہوندا پہ پیارا پیارا لوکڑے دا پہ خوبصورت جیں سورج تک نظر دا پہ نا او دور دراز تک ہے

اے موٹرسائیکل چیک کرو موٹرسائیکلاں گڈیاں شڈیاں عوام حالی تک کچھ بھی کہہ نہیں حالی تک رش بالکل بھی کہہ نہیں اے دکھا مزید بات ویسی اے چیک کرو سید بادشاہ بھی کھڑن تھے مال سجیں دے پین تے تقریبا رات دا یارہ واج ویسی قافلہ نکل سی سویرے لیکن مزید تسا نال جڑے رہا سو تو ہر چیز اپ ڈیٹ مل سی رہا دی ساڑے نال نال جیویں کہ ویور تانوں پتہ ہے قافلے دا سامان لوڈ ہوندا پی ہے ماشاءاللہ شہباز کلندر ونجا ہاں واہ گیا کہ نہیں او یار ونج توں چاہیے کچھ نہیں تھیندا کیڑ کیڑا چھوہر کو بھیجے سوں تے باقی ماشاءاللہ اوویں ہی قافلے دا سامان لوڈ ہوندا پے ان سائیڈ تے وی تے سورج جی ماشاءاللہ غروب ہون کو ویندا پے ٹھیک ہے ویور تے او یار چاہیے ونج چاہیے چاہیے ونج تے او اودے نال میں گال کریندا کھڑا جڑا اے سامنے کھڑے ٹرک دے نال اے دے نال گال کریندا کھڑا میں اچ میں تم نے اے آدا پے کہ

کیڑے شادی تے گیا میں ہاں ایک ٹرک یہ آیا کھڑا ایک ٹرک اڈے آیا کھڑا اڈے اڈے اون سائیڈ تک پتہ ہے ہاں اٹھے ایک آیا کھڑا جب ایور تو کو اپڈیٹ دے دے ہاں گلا با ویندے آ ویندے بس گھن کے اپڈیٹ دے دے پیسے ایک لاری آئی کھڑی ہے تے ایندے سامان ماشاءاللہ لوڈ ہوندا پہ مجاہد ملنگ ساڈی چاہ گھن کے آ گیا آئی پیندر تاو ساتھ بسم اللہ نہیں تھا

اے میں ویور فلش بلے نہ بند کرے نا اے چیک کرو ٹرک دے جھمک دے ماحول اے چیک کرو اے چیک کرو لائٹاں کہ نہیں لگی ہوئی ہیں اے میری انگلیاں دا لکھا ہے اے دیکھو ہاتھ ٹھیک ہے اے نویں ٹرینڈ آ گئے ماشاءاللہ دوے گڑیاں تھے لگ گئی ہیں ہن باقی قافلے دی آمد و رفت سواریاں جا رہی ہیں ملنگ ہر سائیڈ تو درمن درمن دمن ہے اے لکھا ہے فلش بند کرے سامنے اے

ویلکم بیک سنگت ماشاءاللہ دوجھے دن دا ویلاگ ہے کیونکہ کل اساں ویلاگ کمپلیٹ کہنا کیتا ہے تے ویلاگ آج ماشاءاللہ دوبارہ شروع کر گیا ہے صبح بخیر دا ٹائم ہے صبح صبح دا ٹائم ہے سورج ماشاءاللہ عروج تے ہے تے گلی دے وچ آمد و رفت جاری ہے تے بھرا تہاڈا اپنا ایک سپیشل پرسن تہاڈے نال ہے ویلکم بیک ڈھیر سارا تھی کہ تانوں خوش آمدید آکھسوں اساں اپنے پیارے سرائیکی ویلاگ دے تے باقی ماشاء اللہ ٹرک ڈوہیں جیڑھے رات توں دکھائے انہاں لوڈنگ شوڈنگ تھیندی پئی انہاں دا کم شم انہاں دا جاری ای میں ہو گیاں ریڈی شیڈی ریڈی شیڈی ہو کے چلدے پئے باہر چل کے تانوں ماحول دکھیندے ہیں ٹرکاں دا کیا سچویشن ہے تے کیا نیں تساں رہسو نال نال ویڈیو سکپ نیں کرنی ٹھیک ہے سنگت تے باقی چل کے باہر تانوں فل خوبصورت جی انجوائمنٹ دا ماحول دکھیسوں قافلے دی کیا پوزیشن ہے قافلہ کیویں ریڈی ہویا کہ نہیں ہویا چل کے اتھائیں دکھینے ماحول تانوں پیارا جیہاں۔ ویلکم بیک ویور باہر آئے سے تے باہر ماشاءاللہ سواریاں وی آونا شروع ہو گئی ہن تے ایہ ہے ماشاءاللہ ٹرک رات جڑے چھوڑ گیا سے ہے رونکاں کوئے نہ پرلی سائیڈ تے برا کھوکھے والا ہاں ماما حالی کھڑے وے لے میں تاکہ راتو رات غائب ہو گئے ہو سو۔ باقی ماشاءاللہ توڑیاں سواری آنی پینے نک بلاؤ ملالا اندر ونجو اندر بیٹھی عوام تو باقی سنگت ماشاءاللہ آپ پہنچے اسے واپسی رات اللہ ویلاگ دوبارہ کنٹینو کر کی دے ٹرکاں دے ماشاءاللہ ساؤنڈ اتے لگ گئے ہر چیز نیٹر ڈینبو ڈنگر شنگر ڈنگر دے حالی گئے لڈے ڈنگر لڈے سے نالی ماشاءاللہ تے باقی سواریاں آہستہ آہستہ آندیاں پن ٹرک دیاں جیڑھیاں جیڑھیاں ہن تے علاقے دے وچ رونقاں ساڈے اونویں برحال ہن سبزہ گرین گرین ماحول خوبصورت جیاں اور پیارا جیاں پرلی سائیڈ تے اپنا شہزاد کھوکھے آلا سرین کھوکھے آلا تے باقی تساں اپنا ایویں پیار دکھے سو محبتاں دکھے سو ویڈیو واچ کرنی ہے ویڈیو دے نال راونے اور تھانوں پیارے پیارے ماحول دیکھن کوں نظر سن راندے اوکے تے باقی جس ٹائم قافلہ رواں دواں تھیسی تانوں او وی ماحول دکھے سو پیارا جیاں خوبصورت جیاں۔ ہن رونکاں برحال رہسن اور ایویں ہی رونکاں رہسن ماشاءاللہ ہر سائیڈ تے ٹھیک ہے سنگت صاحب تے باقی بھرا تہاڈا اپنا واقعی نہ رہسی انشاءاللہ اللہ دے کرم نال ٹھیک ہے تے باقی ہن ایویں رہو تھوڑی دیر نال بی آئی تے مزید ولا وی لاگ کو محبتاں ونڈیسوں تہاڈے نال نال۔ اس سائیڈ دے ویور ماشاءاللہ کو نہ پینا فلیکس لیندے پین ٹرک والے اپنے آپ دے تو باقی ماشاءاللہ سواری آنی ہو پین دڑا دڑ اے چیک کرو تھوڑی لک تو کو چل کے دور تو ڈکھے نے تھوڑی لک ماشاءاللہ ڈیکھو بڑی پیاری ہے آسا تھوڑا دور چلے گئے روڈ دے پرلی سائیڈ دے ماشاءاللہ ڈوہیں گڈیاں لالن سائیں دے دربار دے ونجن گیتے تیار ہیں قافلے دیاں سواریاں آنیاں پین پرلی سائیڈ ون دے نال جال دے نال وی سواریاں ہی سواریاں ہیں اور اپنے سلیم کھوکھے والے دے اگو پچھو سواریاں ہی سواریاں ہیں سنگت تے ماشاءاللہ فل ماحول پھپ گئے وی آئی پی تھی گئے تے بس تساں میں قافلے دے نال جڑے رہو اور ساڈے ولاگ دے وی نال جڑے رہو ماشاءاللہ بہوں زیادہ عوام ایندی پئی سانڈ اتے لگ گئن تیاریاں تھی گئن بینر پینہ فلیکس ہر جگہ دے لگ گئن تے اور انشاء اللہ تعالی اے قافلہ جیویں نکلدا پئے تہاکوں ڈکھیندے پئے ولاگ دے وچ تساں ڈیکھسو راہندے انجوائے کرویسو راہندے اپنا ساڈا سرائیکی ولاگ اپنا بھرا سلیم کھوکھے والا ٹھیک ہے سنگت تہاکوں اپڈیٹ ڈیسو راہندے جو وی ہوسی اپڈیٹ پیاری پیاری تہاکوں ڈکھیسو راہندے ڈیسو وی راہندے نال دے نال۔ ڈٹھے وے سواریاں ٹرک دے چڑھدیاں پئین جیویں کمپلیٹ تھیندے اور اوویں ہی تہاڈے نال رہسوں تساں ویڈیو سکپ نی کرنی نال جڑے رہسوں اپنا پیار دکھیسوں تے باقی ماشاءاللہ ویور قافلہ نکلدا پئے اللہ پاروں خیر ڈیدے پئے ونہ پہلی گاڈی ویندی پئے اے فی الحال ویندے پئین جانور لوڈ کرن کیونکہ اتھا ٹرکاں ٹراکاں دی جگہ کینہ جانور لوڈ کرن دی تے اے ہن ڈوہیں گاڈیاں نکلدیاں پئین اور گاڈیاں دا ایشو ایہے میں آوازیں گل بند کیتی ہوئی ہے ساؤنڈ اتے چلدے پئن بڑے زور شور دے کیونکہ وچ کمالی دھمال دھمال چلدی پئی ہے دھمال دی وجہ توں کر کے ساڈے چینل تے کاپی رائٹ آ سکدے لیکن اساں اسے گل اونوں لاک کر چھوڑے اپنا پیار دکھیندے پئن تانوں اپنا سلیم کوکھے آلا تہاڈے سامنے لاریاں نکلدیاں پئی ہن ماشاءاللہ پچھوں قافلہ رواں دھواں ہے قافلہ کملا ہو گیا بھئی لے بھئی لاریاں نکلدیاں پئن تے اساں گیوسے رک گیوسے لیکن نہیں بھائی جان اے انج نہیں تھی سکدا کیونکہ اے ویندے پئن دور دراز توں ڈجانور لوڈ کرن وڈے جانور بکرے کٹے وچھے ماشاء اللہ ڈھیر سارا مال اے او جیویں لوڈ کر کے آندن واپسی ولا تانوں ڈکھیسوں قافلے دے نال نال مزید تساں اے وی سوچیندے پیسو کہ آواز کیوں میوٹ لا چھوڑے بھجن تانوں اوپن کر کے ڈکھینے پریشان نہ ہوئے کرو اپنا بھرا سپیشل پرسن سلیم کھوکھے آلا تہاڈی بغیر تنخواہ توں تہاڈا ملازم اے اور تہاڈی خدمت دے حاضر ناظر راس اوکے تے باقی ویڈیو سکپ نہ کرو اپنا پیار دکھاؤ میں تہن سنوینا خوبصورت جئی آواز لال قلندر دی اے ویور چلے گئے ہیں پہلے اگاں ڈنگر لوڈ کرنا تے ماشاءاللہ ڈنگر لوڈ کر کے آگن سامنے بیچ دیکھو ڈنگر لڈے ہیں کڑے بیک آندہ پہ بیک تے دکھے ڈنگر لڈے ہوئے اس ساڑی پارٹی دے بیال بھی بیندے پہ نال انہ دا بھی خیال رکھے بیئے گرے گرے گرے بیئے جاندہ پہ ویور پیچھا

بکریاں ہی ماشاء اللہ دے لیلے کٹے ہر چیز او دے وڈے ڈان جانور ہیں اے دے بکریاں ساریاں او بکریاں سر کڈی ہیں ڈٹھیاں بھی پر

لو ویور اے ہن ماشاءاللہ قافلہ لنگدا پئے۔ چلو جی خیر خریت ونجن جی اے ماشاءاللہ ویندے پین سائیں اے ویور ماشاءاللہ ڈو گڈیاں ہی وینیاں پئی ہیں ایک گڈی او وی پیر ہو رہی آ تیڑی خیر خلیفہ پیر ہوراں کو ملدے پے ہیں تے باقی ماشاءاللہ ویندے پے ہیں اللہ پاک انہاں نو خیر خریت لے ونجے توڑ اللہ دے حکم نال خیریت نال ونجن تے خیریت نال آون اے ولاگ وی ماشاءاللہ اتھاں اینڈ کریندے پے ہیں ہر چیز تہاڈے بھرا کول خالی ہو گئی ہے تے باقی رہ گیا تہاڈا بھرا پیچھے آپ کلا تے باقی ایں بلاگ دا اساں وی اتھاں اینڈ کرینے سب سجن بیلی گئے ملنگ سارے گئے تے باقی رہی زندگی بلا تانوں بیا بلاگ ڈکھے سو پیارا جا خوبصورت جی اور انجوائمنٹ دے نال نال ٹھیک ہے سر اور سارے بلاگ کو لائک سبسکرائب فالو شیئر کرنا بھوڑا نہیں مل سو راندے ہر ایک نوے بلاگ نال زندگی بخیر اللہ حافظ